Webale munonga TV West Nehinda obuhingi n'oburiisa puroguramu kandi nakwakiira omurundi ogundi twayongyera kugaruka kubugangana tukabaasa kugaaniira tukahaazaana obwengye tukabaasa kureeba oku twakubaasa kwombeka Uganda yaitu. Egi ni puroguramu ebaasize kutuheereza omugisha gw'okubaasa kutambura ebyanga bitari bimwe na bimwe abantu bakatworeka ebi barikukora tukabeegyeraho Nyenkya kare naitwe tukabikora aha mataka gaitu. Waaba oine eitaka rikye noobaasa kukora ki? Waaba oine eitaka rihango noobaasa kukora ki ekyakubaasa kukuhaisa entaasya kutarikushutama okaara engaro reero nyenkya kare okatandika ngu gavumenti etuyambe? Nibanyeta Edmon, Principal Farmer. Egi ni puroguraamu Obuhingi n'Oburiisa eriizooba nyemereire omuri Ntungu omuri Nyakitunda. Isingiro District. Tuza kuba nitugaaniira na Mwami Nicholas, n'omuhingi rurangaanwa omu kyanga eki. Atwire omu by'okuhinga emboga, naahinga obutunda n'ebindi. Nitwenda kumanya ebintu akabitandika ryari, twaza kuruga omuri Nyakitunda nitubaasa kwegayo ki, tubaase kuhazaana obwengye tureebe oku twabaasa kugyenda omu maisho. Aba Kash General Hardware nibo barikuteeka akasente omu puroguraamu egi. twegaiteho. Ndi Nicholas Bahuguukire kandi ekyaro eki nibakyeta Ntungu West Cell omuri Ntungu Parish, Nyakitunda Sub County, Egomborora, Ishaza, Isingiro South. Kwonka akacweka aka koine nibakeeta ngu ni Mukonyore. Akaaro? Eeh Mukonyore. Bakeeta mukonyori. Yeah. Omwami Nicholas, ni bwire ki obu waatandikire emirimo egi, kutandika kuza omu bintu by'okuhinga n'okuri- n'okuriisa, na munonga okuhinga? Naareeba enyaanya, oine emboga, oine ki, ni ebintu obwire obu okatandika ota kuza kuhika aha rurengo oru? Ebintu ebi nkabitandika n'abazaire bangye nkiri omwana muto, omupiitu ahwaaho. Naagaruka naabikundisa bw'eishomero. Turikushomayo Science, Crop Science ninga shi Crop Husbandry. Ku naaruga omu ishomero naabiteekamu amaani. Hati naamara emyaka ena ndikukora ebintu ebi kubitamu amaani kwonka niikyenda kwongyeramu agandi. Oine emyaka engahi niikora se? N'emyaka abiri na mukaaga. Omu kukora emirimo egi watandika ota? Okatandika kuhinga kintu ki to be inspired okagaruka okaza omu kindi okamanya oti hati eki ku naakitandikire naayetaaga kwongyeraho eki naareeta n'eki mporampora orugyendo orwe? Eki naatandikiireho kwija kugaruka kwetegyereza taata akaba naahinga obutunda nangwa n'omu kyaro omwo omu gomborora omwo naamanywa nk'obe naahinga obutunda nguma ndeebe oku arikubikora. Ku naahikire emyaka Munana omupiitu na nyina batandika kubyara obutunda kamwe bubiri nibusimbirira bukura kwonka buri obw'okurya. Kwonka obwa hati nyine obutunda bwingi buhika ekicweka kya eka kandi nintamu eki ndikweta ngu ni tekinologi ninga shi obukoryo kureebeka ngu aha mwanya mukye naata obutunda bwingi. Kurugiirira sitayiro ei ndikukoresa, ei ndakworeka oku turahikye aha faamu yaawe. Ohinga n'enyanya? Enyanya, obutunguru, cabbages, entonga, nooreeba n'oku biri. Egi n'emitumba, harimu muhogo, ebitekyere, Carrots, cabbages, mbwenu eki tukweta omu rujungu ngu ni intercropping ahabw'okuba ku naashomire nkashanga ngu monoculture is a poor farming practice. Oine kubijwanzya kugira ngu ekiku kyakufa obe oine ekirya. Waatema ekitookye obe oine n'ebihimba aha mwanya ogwogwo obitware oze kubiteekyera kimwe. Oku amataka gaafunzire, tokaatunga itaka ery'okuhingamu ebihimba, Okatunga ery'orutookye na n'ebindi. Nobita hamwe, obikorera hamwe, oshanga watamu nka manure yayamba orutookye na n'enyanya nk'ezi ezirimu. Intercropping tihariho ebihingwa ebirikwita bitaahi byabyo? Hariho ebihingwa ebirikwita bigyenzi byabyo. Na munonga ebi eby'emizi miraingwa. Hati nka wata omu, oru n'orutookye, tokayatamu nka vakedo ngu zikwatane. Wazitamu, orutookye niruza kusiisikara. nootamu ebintu ebyanguhi ninga shi zaabaire kabegi vakedo ozinagaanaga aha na hariya zaakwatana orutookye nirufa. Kwonka twagamba nk'ebihimba byo tibiine nshonga waabibyara kare okabisharuura kare enjura ekagwamu ekashanga byarugiremu, noorugumizamu orutookye nirugyenda. So mbwenu nobyaramu nka ebihimba za muhogo ebyo ebyo ebikirisa ebiri light ebitakuhemba? Ebiri light ebitakunywa amizi mingi omu itaka nekirisa nangwa na na light ekitweta ngu ni competition for water, light and mineral salts ebitaku competinga munonga nekintu ekyo nka vakedo ne competinga munonga na norutookye. Obuhango bwitaka ryori kukoreraho nibwingana ki? Obaasize ota kurukoresa kumanya ngu oku ntaireyo eki oku naatayo eki kurikugabanisa omu bihingwa byawe? Obuhango bw'eitaka, Eitaka ni rikye nainga shi ningire ngu ni rikye munonga. Kwonka sayansi ei naashomireho niyo ndikwejunisa kuhitamu bingi omu itaka rikye, eki naagambire ngu ni intercropping, kuta ekintu omu kindi. Ni bukodyo ki obu obaasize kukoresa nk'omuntu ou oyetandikiireho na munonga omu kuhinga enyaanya, obutunguru, naareeba oine karoti hamwe n'obutunda nabwo. Ni buntu ki eby'okurya ota eki nyowe ku naatandikire kuhinga obutunda, eki naakyetandikiraho, eki naareeba ninkyekorera, n'abandi nibakikopa aha kwangye. Hariho nk'eki turikweta ngu ni mobile nursery bed. Hati nooshanga waata ebeedi ahansi, ezi nursery beds enyingi nituzikorera ahansi omu itaka, oshange embeera yaahateera haasiisikara. Mbwenu okwata nk'ekidomora okishara, otamu eitaka n'orwezo, manure, o- obuhunduguru bw'embuzi nainga shi amasha, okiteeka aho otamu embibo yaawe omushana gwakanya munonga okiihaho haija nk'orubaare okiihaho wenda noota n'omu nju embeera yateerera noshohoza aheeru mbwenu noshanga ngu beedi yaawe obwire bwona tihaine eki orikwerarikirira. Mobile nursery bed nooda kungira ngu hati niyo sisitemu enungi kusinga nursery bed eziri omu itaka ezitari ezitari mobile? Neegikiraho ahabw'enshonga ebigwererezi nk'omushana, omuyaga, orubaare n'ebindi. Waarakyaba kaari noota omu mwanya oguri seefu, ota nk'ahansi y'ekiti wenda noota n'omu nju. Empindahinduka y'obwire omuri Isingiro ebatwariize eta kubaasa kuhika aha kuhinga mukaraba omu kyanda, mukaraba omu mishana, mukaraba omu njura nyamwingi ezikugwa naki? Empindahinduka y'obwire. ekaba mbi na munonga enyimaho. Kwonka nkaza kushanga nashanga ngu ekimera kusisikara kikafa kikahwaho ni washanga kitaine maani. Haza omuri ekyo hariho orwezo orutukufuhirira omu mababi. Ku orikurufuhiriramu turimu orwezo nka rapid grow, boosters na green organic manure. Ku orikutamu orwezo orwo ekimera kiguma. Omushana tigukakora ekimera ekyo kubi. Kwonka obutunda obu nkuhinga tinkutamu maizi na kamwe. Kwonka tibwine nshonga. Nangwa n'abakushukyerera oshanga bwahika kusiisikara kwonka obwangye buguma buri guriini obwire bwona. Omuhingi w'enyanya ni bintu ki ebi ashemereire kukora aha faamu? Ebintu ebi aine kukora n'okureebeka ngu yaatere, eky'okubanza naatandikira aha kasiga, akatereeza, akora gye beedi ye. haaryo omu itaka ateereze itaka rye atamu manyuwa nainga shi orwezo orwa kasasiro nainga shi amashe. Tora orwezo orw'omu maduuka oru turikweta ngu ni inoganic manure otamu orwezo orwa kompoziti. Waaheza kugitereeza oreeta obusigo bwawe. Obusigo obwo nainga shi obujuma ka mbwete obujuma, seeds, nooza omu runyanya oruri fureshi obwihamu okibwihamu bukiri bubisi obujwanzya n'eiju Obwandika, Eiju eryo nirikora nk'omubazi ninga shi tukyete fungicide. Eki tukubaasa kweta eiju eryo ngu ni wood ash, nirikora nk'omubazi. Webare munonga reka tuze omu kahuumuro k'okubanza nituza kuba nitwongyerera kutandikiraho omu kicweka kya kabiri obuhingi n'oburiisa puroguramu kandi twine omwami Nicholas kuruga omuri Isingiro disiturikiti turiyo nitugaaniira nawe. Ariyo naatushomesa na munonga aha bikwataine na n'okuhinga ah, intercropping, kumikisinga ebihingwa omu itaka rikye kandi yaatushomesaho na kimwe aha bintu ebi tushemereire kuba nitumanya munonga akabi akari omu mibazi ei turikukoresa in case waaba noohinga products za export okakoresa egyo emibazi yaitu ei turikufiihiriza n'ebindi akatare nooba waakarugamu. Omu kicweka kya kabiri turiyo nituza aha faamu y'obutunda twongyere kureeba emboozi ye nyamurungi.